E ngā mana, e ngā reo, e ngā mātāwaka katoa, nau mai rā ki te kupu o te uru. E tika ana kia mihia ō tātou mate o te wā. Koutou kuweturangitia, ku tīkina atu te oi ei oi i te waka o Tamarereti. Oi atu rā koutou ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō uriuri, anā, ka wai omai ko te unga ora ko ā koutou uki waimuri, ei urupā mō koutou, ei kawe oki i ā koutou, i ā koutou ma i ā koutou kaupapa. Kia ora mai rā tātou katoa. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei, te kaipāpā o mō Te Kupu o Te Uru, e waka kotahi ana i ngā pūrongo kupu tae tēnei wiki. Anā, kauri atu ki te pūrongo tuatahi i puta, e rongo ana i ngā au kino o te wā. Ko ngā au o Tāwhirimātea tāku e kōrero nei, ana, tēnei au, ko Pupuī, ki ngā au e wā, ana, ko tai atu ki Pūtiki Waranui, anei a Eruera Rerekura, e kōrero ana ki te iwi o reira, mō ngā pēitanga kutau atu ki runga i a rātou. Te areare mai ra e te iwi.
Ko Pūtiki Waranui a Tamatea Pōkai Uenua te kāinga o Ngāti Tūpoʻo. Woi anō, i ngā wā ka tino maranga ai,

there hadn't been adequate infrastructure to support all of those new builds. So we get all of the runoff that comes from Drury Hill and it goes into our creek. Ki te waipuke te manga o Ngātārua ka pākia tōna ware me ngā kāinga o tēnei āpori.

One thing that's really worrying is that this affects our kaumatua and even if you don't flood they have a lot of anxiety about whether it might flood, it might every time it rains and you know they're elderly and I really feel for them. Kua wā toro atu aia ki te kaunihera o Horizons ki te wai rongoā.

E ai ki ngā kōrero a te onga mātanga mō Te Āuarangi, ka nui ake ngā uripari, ā, ka piki ake te pae moana i roto i ngā 30 tau e are ake nei. Nō reira me pēea tātou e waka ngāwari ai ēnei take, Iruere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e uru i tēnā nā pūrongo. Oti anō rā, tēnā koutou o Ngāti Tūpoʻo e tukuna mai ana aua kōrero, ā, ka mihi ki a koutou i runga i te aro a Nui ki ngā pēitanga o te wā. E whakarongo atu ana ki a koutou, anā, ka whakaaro ake, he nui te kōrero kei reira, hei oranga mō te iwi. Ā, ka whakaaro ake ki te Tairāwhiti, ka whakaaro ake ki te Nōta, ka whakaaro ake ki a tātou anō e rongo ana i, i te ao e uri ana, i te taiao, ā, e, e kōrero mai ana, ā, e tuku mai ana i ngā toʻutoʻu o te wā, nō reira, me whītiki taua tātou katoa. Kia kaua tātou e noʻo tau i runga i te mea, ehara i te mea ku pēnei a te uarere me ki i roto i ngā tau maʻamaʻa noa nei. Kai te a ua tīni ngā uatanga, te au e pupuʻi mai ana, te ua e marangai mai ana, no reira, kia mataara mai tātou katoa, ehara i te mea, a ku ea tēnei wā e wā ko ta inoi o pea ka ka ua ake ko ēnei au kino o te wā engari kia mataara tonu mai nā tātou. Nā, i te iwi ka tauri ake ki te kaupapa tuarua, te pūrongo tuarua o te wā. Ana, kei te netipōro o Aotea tātou i tēnei wā, anei a Eruera Rereku rānō me te pūrongo.
Waiatatia ana ngā waiata, waka mai ana ngā ringaringa. E wheako Māori mō ēnei kōtiro e tauau tonu ana ki tō rātou Māoritanga. E kainamu mai nei ko te Tonamana Netipōro Māori ā-Motu e waka aukāingatia ana E tēnei kapa, te a ua nei, e whakapiripiritia ana rātou e tō rātou Māoritanga. Probably what I've learnt most about myself is definitely my Māori side of me. Um, I was very young when I entered Aotea, so learning Māori through Māori netball and being at Aotea has really helped me connect with that side and connect with that background. So I'm really grateful to

Ko wai te tangata ka whakaawetia koe ki te purei netipōro? My absolute idol is Laura Langman, I mean, best centre out there you could say, her athleticism, her dynamics, her mentality, um, when I watch her I'm just like wow, one day I wish I can be up there like that. Um,

Te Reo o te Uru.
Tēnā rā koutou e te Nitipōro o Aotea, i a koutou e whakariterite mai ana i a koutou anō mō te waka taetae ka tū a te āranga ki Ngāmotu. Ahakoa e rongo ana i a koutou e whakariterite mai ana i ngā pūkenga e āngai pū ana ki te Nitipōro, ki taua tākaro, taua kēmu rā, he reira tonu ko tōna tūāpapa o te karapu nei, anā, ko te whakapapa pea ngē. Nō roto mai i te ingoa i tukuna mai ei ingoa mō te karapu ana ko tō tātou waka ko Aotea tērā. Nō reira oia rā tō koutou, tō koutou waka netipōro nei, ā, ki ngā waka taetae e Taitama wā inema. Ariā ngā kōrero e waka pakari i tō koutou nā tū. E waka kaʻa i a koutou i tēnei kēmu, i tēnei tākaro, kia puta mai ko ērā pūkenga nā kui mā nā koro mā i runga i taua papa tākaro mō te netipōro. Nā, i tēnei wā, i te iwi ka tauri atu ki Te Matatini. I tēnei tau i tū ki Tāmaki Makaurau, 2023, ko Te Erenga Waka, Erenga Tangata. a tōna kaupapa, i pērā oki a Te Kawe i tēnei kaupapa. Ko ngā tini waka i tae mai ki runga o Tāmaki Makaurau, i kawea mai ko ngā kōrero, arā, ko ērā kōrero ka tae atu ki roto i te kāhui maunga. Nō reira ko te aro o tēnei pūrongo, kei te mauri o Te Matatini. He a Pāpā Rauru te pūrongo nei.
Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, e āngai atu ana ki te mauri rawa o Te Matatini. Inā te mauri ka kawea e Ngāti Wātua, ka ikina ki runga ki te pā o Rātana ki te kāhui maunga. Kei ngā kōrero a te taepa kāmeta o te kapa Te Reanga Mōrehu o Rātana e kōrero ana mō te poipoi me te morimori i te kaupapa tūranga o te mauri o Te Matatini, anei āna kōrero te wai ake nei.
Me pērā hoki ki ngā kaupapa me ngā matatini o ngā tau ki muri, ko te matua te tama te wairua tapu te anahera pono me te māngai. Ko te tūāpapatanga ko ihoa o ngā mana. Ka kāti ake ko tētahi kaupapa nui i tēnei tau, he eri mai te mate o tō mātou tumuaki, tō tātou tumuaki. o te Hāhi Rātana, nana ko Harerangi Meihana tēnei, ka kawea mai ia i runga i te ātamina, inā hoki ko ia te pou ka whirinaki i a mātou te Mōrehu Youth Movement, te MYM i ōna tau, nō reira ko mātou tēnei haere mai nei ki te tangi ki a ia, ā, me ngā mate katoa huri noa i tō tātou rohe o Te Kāhui Maunga, ko Korohuirangi tērā, arā, ko tātou tēnei e tangi.
Kei te kā ngā Irāiri ki runga i ngā maunga o Taranaki, Ruapehu rātou ko Pāraikareti. Hei rā iri ake i te mauri tonu o Te Matatini kia tau ake rā ki te rohe o Te Kāhui Maunga. Kua tū i roto i te aroa ko ngā rākau o Te Ngahere. Koia tērā ko te wai o te moana e karanga ake ana piki māi Ka kē māi.
He whakanui i a tātou anō i roto i ngā tikanga huhua, ngā kawa huhua kei roto i tō tātou takiwā, tō tātou rohe o Te Kāhui Maunga. Ko Te Kāhui Maunga, ko Taranaki, ko Ruapehu, ko Pārae Karetu, ko Maunga Hīnai. Kāti ake ko Ngā Pou, Katoa ko waenganui ko tatou kaumātua koroua, kuia, koeke, rātou katoa nā reira ko te heri mai i o tatou ake tikanga koia i kī ai ko te matatini tenei e haere mai nei ngā tini iwi mata ki runga ki tenei kaupapa e tū ai tatou me te mana o te kāhui maunga i runga i te kotahitanga o ngā poropiti Māori o tō tātou rohe, ā, o te ao. E āta whakamauri ana a Ngāti Wātua i te mauri tonu o Te Matatini, arā, te amo ake i ngā tikanga a Kui mā Koro mā, ki kawea atu rā ko tēnei taonga whakamirimiri ki roto tonu i te riu o te rohe o Te Kāhui Maunga.
I whakaaro ana te hau kāinga ngā kaiwhakarite o Tāmaki Makaurau, mā rātou te Māori e kawe ki roto i a mātou o te kāhui maunga. Nā reira, i whakaae ana mātou tō tātou tēpu me ētehi o ngā tohunga me kī o te kāinga e mea ana, ana, ka taea. Nā reira, i tae mai te karere, nā, i whakaae ana mātou, ka kawea mai ki roto i a mātou. Kei te tū ngākau waka iti ngā iwi, ngā waka o te kāhui maunga ki te tatūnga atu o te mauri o te matatini ki roto i a rātou. Nō reira,
ko ōna mahi ka tae mai ki roto i a mātou tuatahi ki a Rātana. ā, tau mai ki reira, whakatau ai te mauri, whakatau ai a Tāmaki, a Ngāti Whātua, ā, ki roto, ā, i te pānga ariki, i te pā Rātana. Nā reira, ā, mai reira, ā, ka huri rāuna i tō tātou nei, ā, kāhui maunga. Tātou tēnei ko te kāhui maunga e tū kotahi nei. Ka tika kia mihi atu rā ki te Komiti Whakahaere o Te Matatini rātou ko Ngāti Whātua. E mau ake nei te kawa tapu a koe mā kono mā i te pō, hoki anō te kawe ake nei, ā-tinana ake nei i te mauri o Te Matatini mai Tāmaki Makaurau ki Te Kāhui Maunga. Lauri Broughton tēnei, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Pāpā Rauru o Tianora, tēnā koutou kei aku rangatira i whai wā i mai ki te whakawhānui i ngā kōrero, i ngā waka mārama mō te tukunga mai o te mauri ki roto i te kāhui maunga. Nā, i roto i ngā tau, ehara i te mea kua kitea tēnei āhuatanga, te nuinga o te wā, ko taua mauri ka tukuna atu ki te iwi, i te matatini tonu i muri i i ngā waka taitai i muri i te tuku i ngā taonga. Nō reira, ki ēte i Karupeange, ko tēnei wakarite e mea ou, engari e rongo tonu ana, ko te oki atu ki ngā tikanga a kui mā koronga, a koro mā ēte i tikanga nō mua mai rānō. Nō reira, mēnā ko tēnei, tēnei wakarite e mea ou ki a tātou, e whakaaro ana tēnei nā, kia oki atu ki tōna anō marae i runga i te mōeo ko te mauri ka tae atu ki ngā tini marae o te kāhui maunga. Ki reira whakarongo ki te wānuitanga o ngā kōrero e a au i pēnei ai, oti anō rā, oti anō rā ki te whakarongo ki ngā wānanga kōrero ka ua ake me te ere atu ki tēnei kaupapa o Te Matatini ka tū ki te kāhui maunga i te tau 2025. E te iwi e, koinei katoa ngā pūrongo o te wiki, ā, ka mihi atu ki Ngā Reo Irirangi, arā, ki Te Korimako o Taranaki, ki Awa FM o Wanganui, a ki Rangitāne anō hoki. Ko tēnei nā, he mea tautoko e Te Māngai Pāo, Kua la ana te piki Broughton tenei o te kupu o te uru, he me i kau atu ana, Tena koutou, tena koutou, tena ra tatou katoa. Ko te reo